Shoutout zo channel thlir tu te chibai leh vek ule. Tun tum kan video ah chuan khawvel huapa record siam pha, phir unau in ang lutuk mai leh an nun khawsak dan dangdai tak mai in mi te mak tih a hlawh hial te leh mihring zing a piang tawh zing a puitlin than kin tawh hnu a mi te ber te chanchin ngaihnawm leh dangdai tak kan thlir in kan ngaithla ho leh dawn a ni. Mihring hi kan lo pian hian u leh nau nei ten kan lo piang a, phirpui nei te a piang pawh kan awm fo bawk. Amaherawh chu tuna an chanchin kan sawi tur phir u nau ang em em a in ang leh mak dang lam erawh an awm tam lo awm e. Anna de Singh leh Lucy de Singh te hi kum sangkhat zakua sawmriat panga July ni sawm pakua khan Perth, Australia ah an lo piang a. Anna leh Lucy te hi khawvela phir in ang bera puan an ni. Phir nih ringawt chu an duh tawk lo hle mai. Anna leh Lucy te hian an bialpa Ben Byrne chu kum sang hnih sawm pahnih atanga kawp tanin pasal atan pawh neih an tum hial a. Mak ve em em bawk chu an bialpa inṭawm fa hi a rual a pai a, hrin an tum bawk a nih chu maw le. Amaherawh chu Australia danin nupui pahnih neih a khap si a, an duh ang chu a zawng zawngin an thlen tir thei lo a ni. Keini Mizo Society ah hetiang hi han thleng ve mai se chu kan chirhtheih leh nasa viau mai lo maw le te ka lo ti rum rum. Amaherawh chu hnam dang leh ram hran a cheng an ni miau a, kan lo buai ve viau na tur awm lo ah ngai ila. Anna leh Lucy te hian an bialpa intawm chu hmangaih viau mah se, an bialpa chuan pakhat zawk a kuah chuan pakhat zawk a kuah ve zel a, pakhat a fawh chuan pakhat zawk a fawh ve leh nghal a. Chutianga an inkar a thliar hrianna a awm loh vang te pawhin a niang in thik kualna a awm ngai loh thu an sawi mauh mai a. Hmangaihna an ngah kan ti dawn nge, an rilru a zau kan ti zawk ang, engpawh ni se an beipui ve khawp mai. Phir nih ringawt chu an duh tawk lo hle mai. Khawvela phir in ang ber ni mai lo in Bialpa pawh an in tawm hial a ni. An unau hi an in kawm ngei hle bawk a, in bual te, bazar te, mut hun te pawh in ang vek in hun an hmang thin a, tin, makeup te pawh in ang vek leh thawmhnaw te pawh in ang zel an ha thin bawk a, an ei in tur pawh in ang leh a tam lam zawng in ang vek in an ei thin a ni. An ti mah mah pawh kan ti hial awm e. Anmahni stock a lo hre chiang duh in awm takin Instagram lamah pawh mimal account nei loin an intawm a, an hming combine in Anna Lucy De Singh tiin an indah a, in lo en mai dawn nia. Phir mah ni se, an len hnuah te chuan hetiang em em a an lan danin ang lutuk hi a awm thei a mi in lo ti mai thei e. Ni e ti ru, hetianga puitlin hnu thlenga in ang em em a an lan theih chhan thuruk hi an lo nei reng mai nih chu. Khawvela phir in ang ber ni thei tur hian plastic surgery man ringawtah pawh US dollar nuai hnih leh si nga lai an khawh ral hial maw le. In ang lo awm pawh an lo ni lo. Amaherawh chu, tun hnuah khatianga in an an tum lutuk vanga an hun leh tha leh pawisa an lo khawh ralte kha a inchhir awm thu leh Khang hunah khan let leh theih ni se chu thil a danglam zawk tur thu leh engvanga hetiang thil hi ti ta nge an nih pawh a hria thiam tawh loh zawk thu chu Anna hian a sawi hial a ni. Ni e, mihringte hian kan tana tul ber lo thilah kan hun tam zawk leh sum tam zawk te kan lo khawhral fo thin reng a ni. Mihring ve tho an ni a, an demawm hran lo e. Hi I'm Anna and I'm Lucy and we're the world's most identical twins. Khawvel mihring piang tawh te hi san lam leh len lamah te, vun rawng ringawtah pawh danglam tak tak te kan ni nawk hlawm a, amaherawh chu tuna a chanchin kan sawi tur Jyoti erawh hi chu mihring kut ke kim nei tho si Rilru leh ngaihtuahna pawh midang aia hnufual bikna pawh nei chuang lo. Mahse, mi pangngai san zawng pha lo, naupang kum hnih mi chen leka sang a ni ve thung a ni. Jyoti Kisang Amge hi kum sangkhat zakua sawmkua pathum, December ni sawm paruk khan Nagpur, India ah a lo piang a. Kum sawm pariat a nih kum, kum sanghnih sawm pakhat khan Fithni a sang leh Kejinga a choa rit niin khawvel hmeichhe zinga mi te berah thlan a lo ni ta a ni. He a chhan theih loh na chhan hi damdawi lam thiam mi te chuan genetic disorder chi khat, primordial dwarfism, niin an sawi a, chhan thi pawh nei thei lo in a aw rawl pawh mihring puitling pangai ang lo in naupang aw a pu reng mai a. A tet em vang hian a hak tur liau liau thawmhnaw ṭhuihsak niin a chawih thleng leh no engkim pawh a hman tawk tura a hran vek a siamsak a ni bawk a ni. Amah han hmuh ringawt chuan naute emaw tih hial turin a te a, mahse a ni lo a ni. Hetianga te a nih hi a tan a nawm rual rualin harsatna tam tak thlentu a ni tel bawk a. He a harsatna hi school a han luh ve chuan Rawn zual chhovin thiante tih duh dah leh hmuh sit a tawh nasat phah a, a bul hnaia awmte hmuh nawm leh mak ti a en zui a hlawh a, a danglam em avang hian khawtlangah a tla tlum lo hle a ni. Amah chauha step kal teh a harsat a, mi pangngai thut theihna stool a thu tur pawn puih a ngai zel thin a, mi pangngaiin awlsam taka kan tih mai theih thin hi a tan chuan a harsa thin hle a, a lainat awm hle a ni. Amah erawh chu hetianga a harsatna vang hian a chhungte A unaute en dawng hlawh loin an chhuangin an veng him hneh em em zawk a, hengte avang pawh hian a niang rilru leh ngaihtuahna lama mi tha tak leh zawhawm tak a lo nih phah a ni. Jyoti hi hetianga te leh mi pangngai pha lo ang hialin a pianphung chu awm mah se, mina zawngin an theih ve loh Hollywood shows-ah te a inlan thei hial a ni. Jyoti hian Heng a larna te leh hming thanna te chu hmang tangkaiin mahni inrintawkna nasa tak neih phahin khawvel mipa zinga mite ber leh mi lian ber te nen pawh inhmuhin thianah an insiam hial a, Egypt-ah te pawh an zin dun hial a ni. Jyoti hian hetianga pian danglam nei mah se, mite chu mahni taksa hmangaih a, mahni inhmangaih a, mahni inringtawk taka awma nui chhuak ngam turin min chah a ni.